Nyadi cerita tu nyadi dulu kelia suba. Cerita tu tentang sida tiga iku menyanak ti benama Jilum, Sedai enggau Riti. Nyadi sida tiga menyanak tu ngidup diri ba langkau. Tegal, Jilum enggau Sedai tu tadi belangkau kediri bebulai enggau anak seduai ketegal jadi mali. Meda kena leh tagang tadi, dia seduai lalu diburu udah ke diintu mandi Saudara Bobby. Endai ke rumah panjai angat ga ko bala sida serumah. Apai Jilum lalu meri sida tanah siti alai belangkau. Tanah nya tadi enda jauh ari pendam rumah empanjai sida. Mina bentara ke bukit sengkei. Aa. Enda jauh ari sida ke belangkau bisi tanah paya alai sida menyanak bumai ngirup diri. Ba tisi langkau lalu tanam ke sedai tu macham-macham utai meh sayur, kebuah rampu, pentekai, changkuk, zabi. Dalam belangkau nya meh sida menyanak ngidupka diri. Ari ti pagi nya pan lalu ngidup ka api dapur lalu nangga ka ai angat kena ngulai kupi pagi nya. Apai iya jimbun enggau indah iya segai agi dalam gibung. Mata udah nchelek tang apin ka angkat agi berandau bekening ke mimpi demalam. Manah amai mimpi aku demalam, mimpi mansai ngendang. Bulih amai nyu penuh sadek maya ngawa pia ko segai iya mesti kenyap maya malam nya ngagai laki iya. Enti munyi nya, aram kitai tiga endu ngabah ai kilik gin agi. Lama ga asai kitai riga enda belawa andai undang. Pia ko Jilun ngimba bini iya. Pama meh engka nasib manah penyung ke mimpi bini iya manah amai malam nya. Aa maya seduai ke berandau nya reti pun lembu mega begaga kai kupi enggau tumpi kena sida sebut ngirup diri nya. Asi pen udah ditanak iya mega. Udah ke tembu ngirup, Riti pen lalu nungkuh bekal ngela daun long ninga langgur apai enggau indai ke ka bebai nulun mansai lebuh dalem kibung hari. Lalu Riti enda ditinggal kia mega sida garam, bichi enggau belachan. Aa udah tembu beradu sida tiga pen lalu mupuk bejalai kili ke. Lebuh sida Riti ke mansai kili ke, laba jalai ke ma meh ditenyah nyaring Tujah Hakim sia nyerepa gaya utai ke. Atai bai sungai ke mit dia sida lalu belabuh mansai kelubah sedai ngawa dia lalu ngulih siko ande undai mesai tunjuk jari chingkau ai ande undai entarik lalu tikau ke babak sikit nya entu ruak entu rangka anang ngachau kami ke mansai tu nya ungkup engai nuan udah bisi dia deh ko sedai tu tadi lalu dia sida tiga menyanak pang mansai ngemulih meda utai mujur pas semina ngetu ngintu diri tengah hari aja sida tiga menyanak. ngetu ba sisi sungai. Nyau baka ke gagai sida tiga mansai ketegal kelalu rindu. Enda berasai mata panah pen mupuk nenggelam kediri. Alah mupuk kitai nyau lemai endar ari tu, pia ku Jilum meda ari nyau dikerebak silau. Meda Jilum mai pulai sesedai enggau reti enda ga beleman ngai kenyau ngai kenyau petang ku ati seduai iya. Pulai meh sida tiga menyandak nengah jalai ke titi sida lebuh kemansang pagi tadi. Ari sekumang ke bejalai dia, dia diyinu enti tebeda bisi bekau orang bejalai kulu ukin. Kada enda bekau sida rumah panjai ngasu kini, ku Jilum jaku kediri. Nya Jilum ke ngeluanka sida maya nya. Nitih aja bekau kaki nya nadai mayuh runding nya dalam babah jampat endar ga petang laban ke gelindung batang kayu ke menyau bebesai pengambi mit pun kayu dia ke bisi pen bisi mesemerap anang mit. Lalu jalai sida tiga nitih bekau netarik peda datai baru ka banua sida tiga ke ngetu lebuh mansai tengah hari tu tadi. Nai, nama tu datai ditu baru dapih endo? ku tanya Sedai ngagai laki iya alit dapih iya meda bejalai sida tiga tu ka ba peling sebelih nya. Jilum bedau nyambut bini iya, ati iya din agi berunding ka ati sida tiga tu tesat. Ukai nya baka ke sehari dua tu Jilum tu tudah ke bedalai belah kampung dia deh. Haa udah nya sida tiga lalu mupuk baru. Jilum endu nguluan lalu reti ke enda bemunyi ari tadi. Nitih iya ari belakang sedai ngemudi sambil ngesan pemansai enggai ke dekait amba. Enda mukai-mukai ninga tabdarup munyi utai ba seberai sungai din. Lalu lubah singkang kaki sida tiga. Ngenu enda lama laban ku mit deh. Anang aku majak ke bejalai kitai ngalai bangga jauh agi tu pia ko Jilum nengkan bini enggau anak iya. Ati iya enda peduli utai ke bedarup nya tauka nya mezia tauka ukai tang seragam ati iya sigi enda manah semudih sida ke tesat ati. Seduai kenturi Jilum bela enda mau munyi, segai amat penemu puchau Kelesik meh pulu pegau iya ngeningka menua nya endang kampung puang ke jarang ditujih mensia. Pia iya nyingkang, pia iya nyeling-nyeling ke belakang Pemutik kena belanda singkang sida tiga menyanak bai ati semampai nangi. Enda mau mukai, ninga richah nyawa orang ba sungai di Lake Din munyi ke benung mansai. Sedai ke ngerudi laki enggau anak ati dek enda ulih nagang ati iya ke sampai ka nemu sapa ti mansai maya ke rebak silau tu. Nyelai amai kenu kanak ati iya din. Iya pun lalu merening ngagai belakang tunga ke sungai tin. Nyadi cerita tu nengka ke aku nengka tu dulu mah ila kitai nempung iya baru kitai ka sama belaka nemu nama ti dipeda segai tu dili diantara dai au nyaga au terima kasih.